Puji Tuhan sekali agi kitai betemu lalu bekenangka cherita ba Bup Kudus iya nya ba Pemungkal bagi dua belas iya nya Allah Taala ngangau Abram. Ayat ti keterubah ko Tuhan bejaku enggau Abram angkat Tinggal ke menua nuan, kaban belaya nuan enggau rumah apai nuan lalu pindah ngagai menua ti deka dipeda Aku ngagai nuan. Ayat ti kedua, Aku deka ngasuh turun menurun nuan mayuh lalu nyadi bansa ti besai. Aku deka merekatka nuan ngambika nuan tampak kerita awakka nama nuan kena sebut dalam jaku berekat lalu ayat ti ketiga aku deka merekat orang ti merekatka nuan tang aku deka nyumpah orang ti nyumpah nuan ari sida peturun nuan aku deka merekatka semua bansa dalam dunya baka aku ti udah merekatka nuan. Ayat ti keempat. Lebuh umur Abram tujuh puluh lima taun, iya angkat ari Haran nitih ke padah Tuhan, lalu Lot mega enggau iya. Ayat ti kelima, Abram mai bini iya Sarai, anak menyadi iya Lot, semua pengereja enggau ulun ti ulih sida di Haran. Nya alai sida lalu mansang ngagai menua Kanaan. Lebuh sida datai di Kanaan, ayat ti keenam, Abram lalu bejalai di serata menua nya datai ngagai iya tetemu ke endur ti kudus di negeri Sekem, iya nya kayu kudus di Moreh. Lebuh meh nya, orang Kanaan agi mengkang diau di menua nya Ayat ti ketujuh, Tuhan ngayan kediri ngagai Abram lalu bejaku enggau iya munyi tu, Tu meh menua ti deka diberi Aku ngagai peturun nuan. Abram lalu ngaga ata ke Tuhan ti udah ngayan kediri ngagai iya di endur nya. Ayat ti kelapan, Udah nya iya mansa adap ke selatan nuju bukit mua ke timur negeri Betel lalu. belangkau entara betel enggau ai. Dia mega iya ngaga alta sereta nyembah Tuhan iya ti ke semilan, udah nya iya majak ke pendiau diri adap ke selatan lalu besurung ari palan siti ngagai palan siti. Ke lalu ditu kitai bekenang ke Abram di menua Ejip. lalu ayat ti ke sepuluh di endur nya balat bendar ti ngang penusah laban lapar pungkang nya alai ketegal nya Abram majak ke pejalai iya tunga ke selatan ngagai menua Ejip laban deka diau dia enda lama lalu ayat ti ke sebelas lebuh iya diau deka lebuh iya nyau deka meraka garis menua Ejip, dia Abraham ngajar bini iya Sarai ko iya, Nuan indu ti bajik gamal, ayat ti kedua belas, lebuh orang Ejip meda nuan, sida tentu bejaku ngumbai nuan bini aku. Nya alai sida tentu deka munuh aku awakka sida tau ngambi nuan, ayat ti ke tiga belas, nya alai padah ngagai sida nuan menyadi indu aku tegan nuan sida tentu deka ngidupka aku sereta ngintuka aku enggau manah lalu ayat ti ke empat belas, lebuh iya nyau udah mereka garis menua lalu retai di menua Ejip, dia orang Ejip meda indu iya meda bini iya bajik bendar gamal Lalu ayat ti ke lima belas, Sida pemesai ti meda iya lalu nusui ngagai rajah menoa Ejip pasal pemajik gambar iya, nya alai iya lalu dibai ngagai istana iya. Ayat ti ke enam belas, Ketegal iya ketegal iya rajah menoa Ejip ngintu Abram. enggau manah lalu meri iya bala bedus, kambin, sapi, keledai, unta enggau ulun. Lalu ayat ti ketujuh belas, Tang laban rajah menua Ejip udah ngambi sarai, nya alai Tuhan ngenusah rajah enggau orang bukai di dalam istana, iya ngena penyakit. Lalu ayat lapan belas ngagai semilan belas, Udah nya rajah manggil Abram, lalu nanya iya, Nama kebuah seduai nyalam ke diri melaki bini, lalu ngumbai Sarai nya menyadi indu nuan sereta ngasuh iya jadi enggau aku? Diatu meh bini nuan, ditu meh bini nuan, ambi iya, lalu angkat ari menua tu. Ayat ti kedua puluh Rajah meri atul ngagai anembiak iya, ngasuh sida nganjung Abram enggau bini iya sereta enggau semua pemisi iya angkat ari menua nya. Okay, lalu tu aja kitai bekenangka cherita Abram. Okay, pengangkat Abram tadi ngagai Egypt. Okay, jadi ngarapka kitai bulih berekat ari Petara lalu bekenangka cherita Abram tu tadi. Ok nya ja ari aku ngambika petara ulih merekat ke kitai semua. Amin.